dokumentari ya makumenharhu wa malembe ya xidemokirasi eafrika-dzonga muyingiseri lemuka leswaku mavonelo hinkwawo ya vanhu lava nga eka dokumentari leyi a hi ya mina tanihi muhumelerisi tlhela muhaxi wa dokumentari nakona a hi ya mufambisi wa xitici kumbe wun'wana wa vatirhi va xitici lexi kambe i ya vona vinyi sonta wa kahle ka wena muyingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela hinkwako kwaku loyi yingiselaka um munghana lonene fm u ri kona eka sonta wa kahle um na ku tshemba leswaku mi ve na mahele ya vhiki a ku ri weekend ya dangerous laha a ku ri na migingiriko ya ku hambanahambana van'wana a va lovoriwa van'wana a va cata van'wanyana a va um ku ri na mintirho ya ku hangalasa minkosi mintirho hi ku hambanahambana ka yona tsundzuka leswaku eh, tanihi munghana lonene fm ha ku khathalela tanihi muyingiseri eka madyamba siku ri namuntlha hi ku tisela documentary leyi vulavulaka hi makumenharhu wa malembe ya xidemokirasi laha tikweni rerhu ra afrika-dzonga tsundzuka leswaku muyingiseri eka documentary leyiwani i ta kuma mavonelo yo hambanahambana laha van'wani va vayingiseri va kombisaka leswaku hayi demokrasi yi va pfunile nakona yi tise ku cinca eAfrika-Dzonga kasi van'wana va vula leswaku e-e demokrasi a yi va pfunanga ha nchumu a hi voneni leswaku eka documentary leyiwani hi nga langutela yini demokrasi yona yi hi pfunile a swibedhlele sweswi hi ya mahala hi fika hi kuma na leswi swi lavaka va nga yi hakerisi mali tindhawu tin'wanyani um a ti nghena valungu ntsene lava nhlonge yo basa so sweswiwani hi mhaka xidemokirasi hi nghena kun'wana na kun'wanyana loko u onhile ku onha ni vulaku nkarhi un'wana u fike leti entirhweni a wu fanele u donoriwa a va nga ri na nkarhi vo ba vonani va ba muhaxi muhaxi loyi a nga thoriwa a ri thicara hi ku vona ka mina ni vona nga ku democracy leyi yi pfune ngopfungopfu ka swo fana na Tidyondzo exikolweni, tiyindlu, vanhu vo tala va akeriwa tiyindlu mahala laha a swi kala. Munhu i ya i ya nghena swikolo ya tiyunivhesiti a vuye a ta tshama kaya a swi encourage vana lavan'wana ku va nghena xikolo na vona. Hi vile na nkateko wo burisana na Khensani Nhlekani kusuka eka Gender Equality Commission. Hi lava ku tiva leswaku xana. democracy i yini um i khensa ni hlekani kusuka ka commission for gender equality commission ya ku ringana ka rimbewu loko hi vulavula hi democracy hi vulavula hi mfumo lowu ka swilo hinkwaswo leswi wu swi endlaka wu tekelaka vanhu enhlokweni ku nga va timhaka ta ku endla milawu ku nga va timhaka ta tipolitiki ku nga va timhaka ta ku langa varhangeri mfumo wa wa wa xidemokirasi i mfumo lowu wu wu rhangisaka vanhu mahlweni swilo hinkwaswo swi endliwa hi vanhu um wu tlhela wu va mfumo lowu wu promotaka kumbe ku tekela nhlokweni swilo leswi hi swi vitanaka ku ri um ti-social justice kumbe timfanelo ta ximunhu kumbe ti-rights leswi hi swi vitanisaka swona hi ku vulavulaka masiku hinkwawo um ku nga yi hi rimbewu kumbe ku ya hi ku ri munhu i munhu wa muxaka muni i munhu wa xinuna i munhu wa xisati i munhu la a nga dyuhala kumbe i n'wana kumbe i munhu loyi a nga nghena xikolo kumbe a nga nghenangi xikolo kumbe wa tirha kumbe a nga tirhi a a a sweswo a wu swi languti ngopfu wu va wu langutele ku vanhu hinkwavo va va ringana um loko hi vulavula hi ti-rights ti-rights ti va ti ti ti ti ti ti divide-wile hi mixaka ya tona ku na ti-rights leti hi ti vonaka ku ti-social rights laha hi vulavulaka hi timhaka ta ti-rights to education rights to health na rights to housing na swin'wana na swin'wanyana ku va na ti-rights leti hi tivenaka ku ti-civil rights laha munhu a nga na a nga na right ya ku ya vutomi a tlhela ka va na right ya ku va a ti a vulavula leswi mihleketo ya na yi n'wi byelaka swona so ku na ti-rights ta ku fana na ti-political rights laha u kumaka ku ri eh vanhu va va va se se va na timfanelo ta ku vhota kumbe timfanelo ta ku yimela ku langhiwa munhu un'wana na un'wana laha Afrika-Dzonga u na tona timfanelo ta ku fana na teto na ti-economic rights laha hi langutisaka timhaka ta ti eh ta ti ta ti ta ti-rights ta ta ku tirha laha loko hi langutise ndhawu ku kuma ku ri vanhu van'wana a va nga a va nga vi na tona timfanelo ta ku ri va nga tikuma va kha va tirha na ku participate ka ikhonomi ya hina ya tiko ra Afrika-Dzonga SABC Limpopo Combo yi na switichi swinharhu leswi ku nga Munghana Lonene FM Phalaphala FM na Thobela FM switichi leswinharhu swi fambisiwa hi va ka manana leswi khale a ka ha ri na xihlawuhlawu a swi nga koteki ku va vamanana va nga va na switulu swa le henhla lomu ntirhweni kambe sweswi hikuva hi ka hi hanya eka misava ya xidemokirasi swa koteka a hi tweni leswaku lavanharhu va titwa njhani hi mina rose chavalala mufambisi wa minongonoko ka munghana lonene fm um tanihi wa xisati ni twa ni tinyungubyisa swinene ku va ni ri muafrika-dzonga lexi endlaka leswaku ni tinyungubyisa hi ku se hi na makumenharhu wa malembe hi karhi hi ri na ntshunxeko etikweni ra hina ra afrika-dzonga loko hi joyina munghana lonene fm um hi lembe ra 1995 a a a la a ku tshama vatirhi va munghana lonene um va vahaxi a ku ri mehe wansati ni ri nexe ivi ku ta sesikhoni va ta landzela hi n'hweti leyi landzelaka hi va vambirhi loko ni vutisa ku hikokwalaho ka yini ku nga ri na vavasati vahaxi va va va xisati a va hlamusela ku a ni va xisati hi pfa nkarhi wun'wani hi biha mirini hi ya hi ya tshama tin'hweti so sabc a yi nga twanani na swona leswi hi ku ya hi mina ni vona ingaku a ku ri xihlawuhlawu sweswo um na ku xin'wanyana lexi ni nga xi dyondza eka vuhaxi i ku na loko hi nga talangi hi te taniya a hi swi kota ku endla leswaku hi fikisela eh, vayingiseri mahungu lama khumbaka vaxisati a ku ri hina vayimeri va vanhu va xisati eka radio eka radio ya ha ri radio tsonga hi minkarhi yaleyo um ni tala ku twa leswaku va ri kwala ka sabc a ku ri na ti-lift tin'wana a ku nga fambi vanhlonge yo basa

ku na ti-record leswa swa ti-lp to talo ti nga krapiwa and a ti nga onhanga nchumu va ri loko yo ze yi sungula hi hi ku vulavula rero eh, eh, vunanga i vutomi i ku nga rhangangi ku chaya swin'wanyani hayi ku nga rhangi ku chaya swichayachayani a va vhe swi krepiwa yi nga ha tlangi se a ku ri swin'wanyana leswi a swi tikisela tinqambi ta ka hina se sweswi tinqambi ti tshunxekini va yimbelela tinsimu tin'wana na tin'wana leswi va swi rhangisaka xiswona um wo hetelela hina hi va na ntirho wa ku kombela ku hi ndlela ni ti-radio edit hikuva tshunxekile na vona loko swi ta eka timhaka ta swa vuyimbeleri kasi hambi ku ri loko hi languta timhaka ta swa mahungu hi ntshunxekile tanihi vateki va mahungu hi hi hi a hi voyameli tlhelo rin'we hi teka mahungu leswi ma nga xiswona so hi lexi ni nga xi vulaka ku ri ni ri wansati ni tinyungubyisa swinene na loko u ri e wa xisati a ku hlamuseriwa ku na loko swi ta ka muholo a mi nga holi ku ringana sweswi xa kahle vavasati va kona eka swiyimo swa vurhangeri ku fana na mina ni nga ka xiyimo xa vurhangeri ni ri wansati sesi rose hi byeleni ku nga va ku ri na nchumu lowu mi tsakisaka eka xiyanimoya eka nkarhi lowu hi hanyaka wona wa xidemokirasi um sweswi lexi tsakisaka loko ni languta aka sabc ku na vaxisati vo talo hambi ku ri chief executive officer wa hina i wa xisati eh loko u languta hambi ku ri emahungwini eh va kona va va tsundzukani i disinkuna va tiyiselani lusi ndlovu va amukelani va vongani maluleke va liliyeni va nkosinati va tele va xisati sweswi eka swa vuhaxi va matilda hina va miss school va khensani nyangu va sesikhoni va chichi va hope

zwine zwa khou itea shangoni ho no vha na zwinzhi vhukuma zwe zwa shanduka ho no vha na vhofholowa nga maanḓa nga murahu ha demokirasi a ene xin'wana lexi ni nga xi vulaka mafosi i ku na loko swi ta ka timhaka ta swa mambalelo hi ri va xisati hi tshunxekini ku mbarisa leswi hi lavisaka xiswona swi nga khathaleki leswaku u na malembe wahi ntsena loko wena n'winyi u twa u ntshunxekini loko u mbarise sweswiya um na loko hi languta eka swiyenge swo hambanahambana va kona ni tsundzuka hambi ku ri eh, murhangeri eh, commissionara wa hina wa kwala lipompo i wansati se wa, wa xiphorisa hina ende va- va- maphorisa lama va xisati va nga rhangela hi va vona vo fana na va eh, general mathebula va tele lava nga hi rhangela hina va am- ambasadara

loyi ku nga khale ka phorisa kwala eAfrika-Dzonga loyi a nga tirha eka malembe ndzhaku ya apartheid a tlhela a tirha ni le ka nkarhi wa xidemokirasi ve ri heyi a ti vuya a hi tweni hi mina paradise dyson nkuna hi ku tswariwa ni huma eka xikhumba kasi ku tshama ni kwala a giyani um eh, loko ni languta ku sukela hi 1994 Loku nghene e mfumo lowu wa xidimokrasi, ni vona ku ri na swilo swo tala swi nga ncinca. Hambi loko hi tlhelo rin'wana hi kuma ku hi nkarhi lowuya swin'wana swilo a swi tshamisekile, ni ngo swi khotanyana leswi a swi a swi tshamisekile nkarhi lowuya swo fana na crime, crime a yi ri hansi. eh ku tlula sweswi sweswi crime yi yi le henhla ngopfu eh kambe kusuka kwalaha ka 94 eh hi kumeke vanhu vo tala kumbe eh, eh tindhawu to tala ti kumeka ti ri na magezi leswi a swi kumeka a tindhawu ta le xilungwini ntsena ti ri na magezi hambi ku ri swo famba kusukela kwalaha ka 94 ku fika sweswiwani swi ve ku va na ku improve hi mhaka ya ku ku ya a tindhawu ta le kule to fana na kwahalaya va joni a swi swo i famba na hi ti- hi tiawara ti nga ri tingani va i fike na joni kasi nkarhi lowuya eh a mi kuma ku wa heta siku wa ha ri endleleni ri ku fambeni se swin'wana swo tala leswi ni vonaku eh, eh, xidemokirasi xi nga hi tisela swona i timhaka ta ku mi kuma ku na le swikolweni ku ve na ku cinca ka swilo swa ku tala hambi ku ri ti-subject ti le swikolweni ti ve na ku cinca ka ha dyondzi vumachela sweswi um hambi ku ri vana a va ha biwi nkarhi lowuya a wu tshika na xikolo hi ku biwa hi tichara se sweswi a swa ha ri kona hambi ku ri lomu mindyangwini lomu um va ka manana a va ha biwi ku fana na leswi hi nkarhi lowuya before ku nghena xidemokirasi swi ri kona a wu kuma n'wanuna wa ndyanga a hlongoriseka n'wansati hi xigiya a n'wi ba xigiya se sweswiwani a a swa ha ri kona um hambi ku ri mintirhweni xikombiso le a hi tirha koho hina a vavasati a hi nga holi ku ringana na vona hambi hi karhi hi ringana hi tirhente a hi nga holi ku ringana na vona ivi swi fika laha na valungu a ka hina vantima hambi hi ri ka the same rank mulungu a hola ku tlula ku tlula hina maphorisa ya vantima um a junior white police officer a swi ri nawini ku i i siniyara eka a black police officer automatically swi nga khathaleki i warrant officer xi ta xi thoriwa namuntlha xi ri constable xi rhuma wehe ee a gedeni ku ya wehe xi posa wena gedeni se endzhaku ka ka 94 swi ve swi cinca sweswo swi nga ha vi kona se hi laha hi nga ta swi vona ku hayi democracy lexi swin'wana swo tala swi ve kahle nakambe hi burisanile na buti ali khale ka muhaxi kwala eka munghana lonene fm makomba ndlela va ri heyi a ti vuya a va pfa va biwa buti ali hi tshweteni murhi wa tindleve hi mina ali hi maluleke tiveka ngopfu hi buti ali Eh, aka sabc ni thoriwile hi lembe ra 1983 a ku ri ti 1 ta n'hweti ya march minkarhi ya kona swilaveko swa ku va u thoriwa aka sabc hi minkarhi yaleyo a wu fanele u va munhu loyi u nga na tidyondzo to fana na ku va u ri mudyondzisi kumbe u ri murimisi a wu fanele u va na swo karhi swa ntirho vutomi lebyi leswi u nga na swona kasi xin'wana lexi a xi laveka ngopfu ririmi rin'wana leri ri laviwa ngopfu hi minkarhi ya kona a ku ririmi ra afrikaans hi rona a va ri tirhisa ngopfu loko hi twa lava va nga sungula leyi a a joni a ti vuya swinene hi ku mahungu a ma endliwa hi ririmi ra afrikaans vanhu lava hi tirha na vona a ku ri vanhu lava vulavulaka ririmi ra afrikaans hi vona va tele swinene then hi minkarhi ya kona loko wu thelelanyana kona le joni loko yi karhi hi twa matimu lava nga ma vula ku ri swilo a swi tika hi nkarhi wa kona hileswaku wena mutirhi a wo va mutirhi lava va valungu a va ri vona lava va lawulaka hinkwaswo leswiya va lawulaka ku ri u tirhisa ku yini u haxisa ku yini a wu fanele ku va nkarhi wun'wani u kuma tiposikarata a ku hlayiwa tiposikarata hi nkarhi wa kona a wu fanele ku va u tlhela u ti tsala tiposikarata letiya u va tsalela u ti translate u ti endla hi xiafrikaans va kota ku va va swi vona se nkarhi wa kona a swi tika swinene ku lava le joni loko va hi hlamusela matimu ya vona va ri loko u onhile ku onha ni vula ku nkarhi un'wana u fike leti entirhweni a wu fanele u donoriwa a va nga ri na nkarhi vo ba vonani va ba muhaxi muhaxi loyi a nga thoriwa a ri thicara a humaka exikolweni u dyondzisa ka ti-high school vanhu lavaya a va ngo va na tidyondzo ta le henhla vona digiri ya vona a ku ri dzovo leri ku a ku na dzovo ra ntima ku na nhlonge ya ntima ku na nhlonge yo basa se nkarhi un'wana lava va vulavulaka ngopfu va za va vulavula a ta ku byela ku ri mina digiri ya mina i nhlonge leyi ya mina leyi se wa ha ta endla yini muyingiseri wo ni ku tsundzuxa nakambe leswaku mavonelo ya vanhu hinkwavo lama nga ta va twa eka documentary leyi a hi ya mina tanihi muhaxi na muhumelerisi wa documentary nakona a hi ya vafambisi va xitichi kumbe wun'wana wa vahaxi eka xitichi lexi kambe i ya vona vinyi a hi tweni leswaku vaakatiko va ri yini hi xidemokirasi laha vulavulaka haleni namuntlha i tatana mabunda vo tala va ni tiva hi mester joe black se ni lava ku lava ku kombisa na n'wina hi ku ri demokrasi yi nga va yi hi pfune kwihi na kwihi um mi ta swi tsundzuka ku ri khale um xiyimo xa ha tika swinene eh, a wu nga pfumeleriwi ku ri hi nga jikajika ndhawu leyiwani eh, i ri ximandlamandla a wu fanele loko i karhi i jikajika eh, i va i ri na identity document khale a ku ri na mapasi lama a hi kuma domu pasi khale se a wu meka sure ku ri loko i kha i jikajika pasi leriyani ri va ri ri kona exikhwameni loko u kumeka okay i nga ri na rona a ti rhosa so hi mhaka xidemokirasi swi ve swi herisiwa sweswo that is why sweswiwani hi hanya aka minkarhi ya um minkarhi leyi hi nga na ntshunxeko laha swihi sweswo a swi operata um through apartheid mabuno a ya famba ya khome tisambhoko laha loko i kuma ku okay i hava identity document eh ta rosa va tlhela va ku ba swinene hi samboko kasi swin'wana futhi futhi mi tsandzeka ku tsutsuka tindhawu tin'wanyani eh a ti nghena valungu ntsene lava nhlonge yo basa so a ku ri apartheid yaleyo so sweswiwani hi mhaka xidemokirasi um eh, hi nghena kun'wana na kun'wanyana hi ndlela yeleyo so ko va ku xidemokirasi aka tiko ra hina xi tise mhaka ya kahle ngopfu however ntlhontlho lowu nga kona sweswiwani aka tiko ra hina ra afrika-dzonga kumbe south africa eh hi mhaka ya ku ri sweswi a ha jikajiki na mapasi so democracy ni nga vula ku ri yi hi pfuneni swinene mara kun'wanyani yi fike yi onha because hi ve hi tsandzeka ku va hi kota ku va hi lawula kumbe hi nga controla njhani vanhu va hina kumbe vanhu va tiko ra hina ku ri hi kota ku va hi ri na a better eh understanding ya ku lavowani hi vona va la kaya lavowani ha vona va hala kaya hi mina mamsi xiviti muganga ni humaka muganga wa ka siyandhani demokrasi yona yi hi pfunile eswibedhlele sweswi hi ya mahala hi fika hi kuma na leswi swi lavaka va nga yi hakerisi mali na education hi le dyondze mahala hi ze hi fika laha na lava nga ndzhaka hina va dyondze mahala va ze va fika lava nga kona na loko va pasile va ya tithexiyari sweswiwani va swi kota ku va va dyondza mahala mara lexi hi xi lavaka ka ka ka mfumo lowu wa sweswiwani load shedding yi nga ha vi kona leswi hi swi kombelaka load shedding yi nga ha vi kona hi ku hina hi vanhu va mabisinese gezi ri tshama ri karhi ri famba loko swilo leswi hi tirhaka hi swona swi karhi swi titimela swi tlhela loko swi kha swi titimela se ni loko swi titimerile gezi ra famba lexi hi xi lavaka hi xi kombelaka ku va va hi pfuna hi swona gezi ri nga ha fambi ku nga vi na load shedding a hi kombela sweswo ntsena hi mina kokwani khosa sd ku tshama kwalawa mugangeni a ka ri khotswa ximoyeni na xitwa xivutiso xi lavaka ku tiva hi ta xidemokirasi na swa khale leswi vo tala va nge a ku ri xihlawuhlawu se leswi mhene swi tiva leswaku xihlawuhlawu xi sweswi hi ku swilo swa ko hinkwaswo leswi humelaka sweswi hi leswi swi tikiselaka vanhu le ndzhaku hi ta ku hi koho hambi dyondzo ya nkarhi wa koho a yi ri ehenhla ku tlula ya namuntlha hikuva n'wana wa ka grade r kumbe ka standard b yaleyo kumbe a a ta ku tsalela papila i ri rhumela joni lava ri nga ya ku ri ya hlayiwa hi vanhu lava a nga va tsalela mara namuntlha wa ka grade 12 swa tsandza ku cinca loko ku nga ta ku lo ta ku cinca ka ku tikisela vanhu hi ku loko hi languta a ku na mitirho south africa i vuvabyi lebyi byi nga kona vugevenga byi tinike matimba laha leyi sukaka kona a swi nga koteki ku ri ku dlayiwa munhu ku nga khomiwi munhu vanhu a va hloniphana va tivana namuntlha va tsandzeka ku hloniphana hikwalaho ka ku ndlala yi tinike matimba ku loko u za ku kala mitirho swi vula ku ri ku tewusiwana va gina va kombeta ku xikolo hi mahala mara xikolo i ntshikilelo namuntlha va swi tiva number one a vana a ku na mintirho va ya lava mali aka vana va swisiwana loko i lava ku tiva ku i mali ya yini va ku byela hi ti-camp i hlamala ku hikwalaho ka yini ku nga ri na budget ya tikhempe teto swi tsandza namuntlha va fika mugangeni va ku vanhu a va hlawulani va ta rindza vugevenga leswi vulaka swa ku voho va tsandzeka ku pfala vugevenga mara a va tshiki ku ku ta nghena lava va nga ri va pfunaka vanhu hi mhaka ta ku sivela vugevenga namuntlha va lava va nge a va ri na aparateti hi vo va nga endla ku ri ku va na mudende hina vanhu lavakulu hi hola mali va tlhe va wu tisa laha hi tshama kona namuntlha vanhu a va ha holi lava tshamaka kona va ri a va emadorobeni laha mi kumaka swa ku sukela ni beburiwini a ni si tshama ni ya tlhavatlhava michini ya le bengi ni lava mali leswi vulaka ku ri hi ya tekeriwa mali bengi ya chacha mali aka Swimala sweswiya ni nyikiwa kunyana swona se leswi nge ku tevisiwana leswi humelelaka eku cinca mavito ya madoroba va cinca mavito ya switarata leswi va kumaka swi endliwe hi van'wana ngo va tirha ku cinca va tlhela vona va tekela mali loko i lava mati i ta ma xava a ni ri muganga yin'wana ni twa va ku xigubugubhu i six rand xin'we se mi nga ti vutisa ku vanhu lava va tirhisa swigubugubhu swi nga ni hi siku ku tshama ku terekiwa leswi a ku sunguleni a va ku ku terekeriwa lava nga na aparateki vanhu lava loko va lava vanhu ku thola vanhu a va nga languti ku i vanhu va xivongo xihi i vanhu va le tikwerini a vo lava vanhu loko vo lava ten ya vavanuna va ta fika va thola ten ya vavanuna namuntlha hi leswi va xavisela swisiwana mintirho se hi ta ku hi ta ku xidemokirasi xi kahle loko swi fika kwalani na mina ni vona swi bihe ngopfu aka timhaka ta xidemokirasi vito ni setlas lungwani kwala giyani emugangeni wa ka mageba ka dzumeri um this 30 years of democracy hi ku ya hi mina it's a disaster as a south african ni vula leswi hi mhaka ku ri a ni voni nchumu xi fambaka ka 30 years leyi hinkwayo mfumo wa hina wu karhi wu fumiwa hi vanhu va ntima ni vona onge a va hi tirhelanga nchumu um youth a yi le kumeni ka mintirho um gezi a hi na rona ku na load shedding va hi va hi nyika ti-excuse ta ku population yi le ku kuleni asouth africa south africa a hi yona ntsena laha misaveni yi nga na population ya over ku na matiko yo fana na vo china va over billions ku na vatiko ya vo america va ma 360 million a va complain hi swilo swo fana na load shedding mara hina hi plus minus 60 million mfumo wa hina wu le ku rileni leswi a swi kombisa ku tsandzeka ka a leadership ya vanhu va ntima tanihi vanhu va ntima hi va hi disappointeke ngopfu vanhu lava va nga hi rhangela va mfumo wa hina 30 years leyi hinkwayo hina youth a hi le ku tirheni swilo a swi le ku fambeni vana va xikolo va le ku yeni exikolweni every day mara mbuyelo a wu vonaki after school munhu i ya i ya nghena swikolo ya tiyunivhesiti a vuye a ta tshama kaya a swi encourage vana lavan'wana ku va nghena xikolo na vona va va botiwa voko va va ti-role model ta vona a swi va niki matimba nhlohlotelo wa ku ku ngheniwa xikolo se a hi nge vuli ku swilo swi le ku fambeni swa tiko ra hina a swi fambi a ku lunghi nchumu um lomu ti-border gate a yi hlayisekangi swilo swo huma swi nghena hi ku olova compared to mfumo lowu wa khale wa, wa, wa bantu government swilo a swi tikomba ngweti swi tika ku nghena a south africa a hi hlayisekini tanihi ma south africa sweswi vanhu vo nghena hi ku rhandza swi vula ku hi nga dlayiwa laha tikweni ka 30 years leyi hi nga va na yona ya democracy hi ku karhi ku rhangela e leadership ya vanhu vantima lava va nga va ka hina a swi hi tirhelangi and tanihi musouth africa mbilu ya mina yi vava ngopfu loko ni vona tiko ra hina ku nga fambi nchumu for malembe lama mo tala kahlekahle hi luze na hope tanihi ma south africa um vana va xikolo a ku na lexi xi fambaka vele ku tateni ka swikolo every day kun'wana va kala na na a va tekiwi loko va apulaya for school mara swikolo swi tshama swi tele hi mhaka ku vanhu a va na mitirho munhu i tibyela ku swa antswa ni tshama ni ri xikolweni ku tlula ku tshama kaya ku khosi ya mina so ni hetile ho ni ya tatisela ku loko no tshama kaya ni ta va ni tshamele yini mfumo wa hina wu hi ferini okay mina hi mina patrick makhuvele ya 30 years ya democracy lexi ni nga xi vona ni a ni vonangi nchumu xi nga ni leka mina all over south africa cause lexi nga kona ti-empty promises to ti nga tala ntsena mapatu ma onhakini mintirho ku hava swisiwana swi dyeriwa mali ya swo leswi a yi swi fanele swi hluvukisa vanhu lava nga a va nyikiwa tiyindlo tiyindlo a tindliwi mara loko hi languta tibuku ni tiva tindliwini mali yi dyiwile hi dyeriwa ngopfu mali swi ri freedom a ni voni nchumu freedom ko va ko va vito almost va ta ku byela hi ti-infrastructure ti-infrastructure almost vito hi mehe sheriff mayimele kusuka mavele ka n'wamitwa um ni rhandza ku lava ku humesela rivaleni mavonelo ya mehe hi xidimokirasi na leswi hi ku ya hi mehe xi nga hi endlela swoho ku sukela xi sungunini ku fika sweswi mehe hi ku ya hi mehe xidemokirasi xi fike xi hi pfilunganya eh hi ku ku fika sweswi ku suku na xisungunini mintirho ku hava la tikweni mara malunghelo na woho ya tele lama hi dlinaka na hina vini hi nga ha ma twisisi ku ya kongoma kwini hi ku loko mo languta Ku sungula ku sukela xisungurini ku tale ntsena ku va vulavula hi ti-GBV for instance mara leswi swi nga hlamuleki mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho GBV yi nge heli loko ku vekeni n'wanuna nga tirhi ku tirha n'wansati se kasi voho a va fene vo vo hangalasa mintirho tifeme ti tirha ku va na mintirho ku ti tirheriwa hambi xenophobia yi nga ta va kona loko mintirho yi tele ku tlula vanhu se ni twisisa ku xidemokirasi xi lo fikela ku lava ku dyisa ve lava va nga van'watipolotiki na lava va nga na vidyelwano na ve lava va hi rhangelaka hi ku loko mo languta hambi yo treasury laha tikweni yi hlamusela sweswiya swa ku mali leyi yi ngo dyiwa ntsena yi kala ku vanhu lava va yi akhawuntelaka yi tele ngopfu lero na loko a vo languta ku yi chaneriwa ku hala ka ku ndla mintirho kumbe swin'wana a swi ta antswa laha tikweni ni vutlhari maswanganyi no maazaneni a Ramuthinyati. Since me ni fike laha misaveni ni kurini, democracy hi pfune hi NSFAS, RDP, na mati, na gezi, even though ku ri ku na ku rilanyana ka vanhu. Se Buti Ali, a hi yeni mahlweni mi hi tshweta ta le ka xiyanimoya eka malembe ndzhaku. se loko hi karhi hi tirha loko ni vuya hala loko se hi ri a petersburg hi minkarhi ya kona swilo nakona a swa ha tika hikuva a ni a va fanele ku kusuka le ni vulaka kona a a joni va vuya hala moya wa ha ri kona valungu va ha ri kona laha u fana na le petersburg ku na minyangwa yimbirhi loko mi fanele ku va mi khandziya e lift ku na lift ya vanhu vantima na lift ya vanhu vo basa sweswo sweswo hinkwaswo ku fanele ku va na swa vantima na swa na swa lavo basa swilo a swi karhi swi tika swinene laha ni nga vula hi kona ku ri ririmi leri a hi ri tirhisa rixa ra ri ra xiafrikaans se vanhu hinkwavo loko mi karhi mi vulavula a mi fanele mi vulavula goye more u gandet u gandet yo eh, ndi nga gang goed man yani hey nkarhi kun'wani a va vulavula hi ririmi leriya ro yeyisa hamba vona nkarhi n'wana va ri vanhu vakulukumba u toka hey u hundred baleki u hundred u hundred baleki va vasi eqester and so on hi nkarhi wa hina loko hi thoriwa minkarhi yaleyo swilo a swi tika a wu fanele ku va wena u ri munhu u ri wexe hi wena muhumelerisi hi wena muhundzuluxi e translator hi wena muhaxi hileswaku u three in one swilo leswi hinkwaswo fanele ku va u swi tirha ene swilo leswiwani loko swi ya ta ku ta mahungu ku ta yini swin'wana na swin'wana i fanele ku va swi ta hi africans i fanele ku va i ya ya translator i endla hinkwaswo leswiya swi kota ku va swi lulama a ti vuya swinene ku i fanele ku va munhu loyi kotaka ririmi leriya ra africans na hinkwaswo leswiya loko ku fanele ku va ku huma mahungu a ku na munhu loyi a ku pfunaka lavaya ni va vulaka va va valungu hi vona lava va nga i nkarhi wa kona hi va vitanaka i ti-bedravesman i ti-technicians ta hina hi vona va nga le emuchinini so u fanele ku ri loko mahungu ma fika ni nga mi nyika xikombiso mahungu ma hina a ku ri na mahungu ya 5 minutes na mahungu ya 10 minutes se mahungu ya 5 minutes a ta va ya ri kona laha xikarhi ka siku kambe mahungu lama hinkwawo ya ta hi afrikaans u fanele ku va ka hi amateka a ndhawu yin'we hinkwawo vavhenda vatsonga na va rixaka lerin'wana ra vasotho hi teka ndhawu yin'we se un'wana na un'wana a ehofisini a sungula ku hundzuluxela u fanele ku va u teka mahungu lamaya u ya le a studio loko fika studio luya wa technician u ta va tshamile a ku vona hala se u fanele ku fika ka ha ri na 10 minutes before mahungu ma sungula a teka mahungu man'wana u n'wi nyika lama ma ma xilungu ene ma tele ya africans a languta u n'wi hlayela ro sungula ku ta ra vumbirhi ra vunharhu sweswo swa ndzi fika makumu un'wana mi fika mi kanetana ku a wu vulangi swona mani a hi swona sweswi ene munhu la ku a ku phikizaka a hi mutsonga wena hi wena mutsonga and hi wena u nga translator and mind you a teacher the whole teacher munhu loyi a nga nghena xikolo a tlhela va teacher na munhu loyi a va nga lo n'wi kuma ntsena epurasini a ta hi ku va a ri na digiri ya nhlonge a va yena loyi se a tekaka ndhawu se swin'wana a mi fanele mi gorombisana se ku fika nkarhi and loko ku fika nkarhi xi sungula ku balaya to to u suka u ya le mi holovini yaleyo mahungu nkarhi kwana ma fambanga kahle na visa liya se u fika u hlaya u hlaya u hlaya se hikuva mi holovise sweswiya hi ku nkarhi n'wana ku na hungu lerin'wani ya a nga ri twisisiki kahle hi ku xitsonga ni xitsonga lexiya va xi kuma lomu emapurasini ma tiva emapurasini vanhu va ka hina va tirha emapurasini se va ya va dyondza xitsonga lexiya a ku swi endleka ku ri loko a ri musuthu u kuma ku a purasi ri ya tirhaku ka rona ku vulavuriwa xisuthu a ri muvhenda ka purasi leriya ra ka vona a ku ri na vavhenda se a va kuma mintirho hi sweswo laha swi hambana swi kona hi minkarhi yaleyo se a yi ri yona entrance ya vona se loko mo va mi holovini hikuva a mi holovela hi hungu leriya mi nga vulavula hi rona mi nga twananeni ku kahle yena u endla leswi wena u ku no hi xitsonga swi vula leswi i ta ku tsale leswa va ku vula va ku i ferslag i ta tsala laha i se report ferslag a tsala report ya yena ya se loko a tsale report liya report liya i ta yi teka nampundzu a yi yisa aka aka aka mininjere se va ta ku vitana va ta ku vutisa va ku tola wu tirhanga kahle ku na hungu ro karhi a wu ri translate-angi kahle famba hi tsalela report na wena se na wena we u ya gaan skryf die verslag se u fanele ku ya u ya tsala report ya wena u vuya u hlamusela ene u kuma ku ri swa tika ene minkarhi yaleyo loko a va lava hina vanhu hikuva hi ri vanhu a wu kuma ku ri hina hi tlhela hi dlayana van'wana hi xihina va lava ku tiva na ku loko u chayisile wena u hanya njhani le kaya leyi hi ku a ne sweswiwani hi vona va fumaka i valungu lavawani kumbe kaya leyi a hi tshamaka kona a ku na swakudya a dayeni Hij eet niks, nee man. Hij drinkt de vier. Se u ta kuma ku sweswi ta na le ntirhweni. Se swi sweswo loko swi ta hi ku nkarhi walowo a ku ri na minkarhi leyi a ku fanele va ku hi ta nyikiwa tibonasi a ku heleni ka lembe bonasi a ngo yi kuma a yi ngo va mfanelo va teka va ku hi leyi bonasi hi nkarhi walowo swilo swa ha tika u nga si humela xidemokirasi lexi a hi tweni hi ta ndzingano hi ku ya hi rimbewu eka nkarhi wa khale ku nga se va na xidemokirasi na sweswi se hi hanyaka eka misava ya xidemokirasi um loko hi langutile timhaka ta ku ringana ka rimbewu a ka tiko ra hina ra afrika-dzonga kusuka kwale ndzhaku ka malembe ma le ndzhaku before hi fika ka 1994 laha hi nga hlawula mfumo wa hina wo sungula wa xidemokirasi vanhu va xisati na vanhu va xinuna a va nga khomiwi ku fana aka swilo swo tala so mfumo wa hina ku tiyisisa sweswo wu sukile wu ya adopta kumbe wu ya sayina milawu ya matiko ma le ya milawu ya matiko ya ya ku hlanganela laha va nga vuya na ti-conventions leti ti nga boha tiko ra hina ku ri tshama hansi ri langutisa milawu ya rona um ku ri va kota ku ta na milawu leyi nga ta endla ku ri vanhu hinkwawo va ringana so milawu yi kona laha south africa hina milawu leyi endla ku ri vanhu va va ringana ni nga nyika xikombiso hi timhaka ta dyondzo loko hi languta a ndhaku hala malembe ndhaku before 1994 um vanhu va xisati na vanhu va xinuna a va nga access timhaka ta dyondzo ku ringana a ku na ti-subjects tin'wani u kuma ku ri munhu wa xisati a nge swi koti ku ti ku ti accessa just because i munhu wa xisati loko hi langutana loko hi ku ya ka tiyunivhesiti vanhu a wu ta a va ta prefera ku ri ku ya n'wana wa xinuna than lowa wa xisati ko tala va xisati a va ta prepare-iwa ku nkarhi n'wana va va ta tekiwa van'wani va tekiwa va ha ri vatsongo kuma ku a va swi koti ku ya mahlweni na tidyondzo ta vona um na timhaka ta vuyimani va ha ri vantsanana loko u ze u kuma n'wana wa ha ri ntsongo kumbe wa ha ri xikolweni a swi nga olovi ka malembe lama ku u nga tlhela u tlhelela xikolweni u ya hetisa tidyondzo ta wena xin'wana hi nga xi langutaka xa nkoka i ku ringana emintirhweni um mfumo wa hina wu te na nawu wa wa wa wa wa le mintirhweni like ku fana na nawu wa wa wa employment equity act laha wu nga tirhi vanhu hinkwavo va fanele va va na access yo ringana emintirhweni va holeriwa miholo yo ringana hikuva swi nga ri tano eka malembe lama nga le ndzhaku um u kuma ku munhu munhu wa xinuna na munhu wa xisati va kha va tirha ntirho wo fana mara va nga va nga va nga holiwi miholo ya ya ku fana xin'wana na ku chuza ti-career a wu kuma ku ri ku na ti-career tin'wana munhu wa xisati a a nga ta ti fikelela a ti fikelela ngopfu hi vanhu va xinuna na kwale ka management ku khandziya va ya le henhla le a swi tika ka ka ka vanhu vanhu ka vanhu va xi- va va xisati xin'wanyana kumbe eh, ni nga se heta mo hi langutisana na timhaka ta eh, ta rihanyo na timhaka ta ta swa le makaya swa le mindyangwini swa vukati um khale munhu o ti tekiwela a ri na 16 years u kuma ku ri a ku a ku na nawu lowu landzeriwaka sweswi ku na nawu lowu ku na milawu leyi yi guidaka timhaka ta vukati n'wana a nga ha tekiwi a ri na a ri na malembe le hansi ka ka 18 years so swi tele ngopfu leswi eh, mfumo wa hina wu nga swi achiva loko hi ku ya hi nawu mara ka ha ri na swo tala ngopfu leswi swi fanelaka swi endliwa ku ri ku ringana loko ku hetiseka hi ku eh, loko hi langutile ya ku na progress mara swa ha tele leswi mfumo wa hina wu faneleke ku swi languta na hina vaakatiko timfanelo ta ximunhu na xidemokirasi swi na vuxaka bya njhani um loko mfumo wu ri mfumo wa wa xidemokirasi kumbe wu ri mfumo wa demokirasi i mfumo lowu wu langutaka timhaka ta ti ta timfanelo ta vanhu wu va wu tekela ngopfu nhlokweni timhaka ta timfanelo ta vanhu loko hi langutisa ka constitution ya hina ya south africa um hi kuma ku ri loko hi langutisa ka bill of rights chapter 2 ya hina ya bill of rights right yo sungula kumbe mfanelo yo sungula leyi nga providiwa hi constitution ya hina i right to equality laha va nga languta va vona ku ri swi fanerile ku vanhu hinkwavo va ringana va khomiwa ku fana hi nawu wa hina wa laha south africa swi tlhela swi hlangana kwihi mfumo wa n'wina loko ku ri mfumo wa xidemokirasi mfumo wu fanele wu tlhela wu ta na milawu leyi nga ta sapota wu ta na milawu leyi nga ta hlohlotela na leyi nga ta sirhelela um timfanelo leti ta ximunhu loko hi langute laha tikweni ra hina mfumo wa hina wu ri loko wu te ku adopta um constitution ya hina kumbe vumbiwa eh, vumbiwa bya hina wu tlhela wu wu aka kumbe wu endla ku ri ku va na na ti-institutions ta ku fana na hina ti-chapter nine institutions hi nga ntirho wa hina ku nga ku ku protect-a democracy leyi because va swi vonele ku loko yi nga sirheleriwi loko yi nga yi nga promotiwi loko ku nga vi na swin'wana swi yi hlohlotelaka swi nga endleka yi helela moyeni i va endla swi ti-institution ta ku ta ku ta ku fana na ta hina na milawu leyi seketelaka um democracy ya hina a hi tweni hala ka xiyenge xa vuyimbeleri hi ku ni twa leswaku ve ri khale a swi tika swinene eka vayimbeleri muyimbeleri a nga swi koti ku va a yimbelela risimu a vula matitwelo ya yena hikwalaho ka apartheid kambe sweswi hi mhaka ku hi hanya eka xidemokirasi muyimbeleri wa swi kota ku yimbelela risimu a vula matitwelo ma yena a nga chavi nchumu hi vile na nkateko wa ku burisana na un'wanyana wa lava va nga yimbelela vunanga malembe ndzhaku ka ha ri na apartheid yena i sillo chikothwala a hi tweni leswaku va ri yini Eh, ngoma leyi ya wimisu mandela originally a hi vitana wimisu mandela uh, but unfortunately because of the political situation bo anc and the other uh, uh, political movement were banned at the time and uh, the government ya apartheid a yi nga pfumeli ku ri ku tlangiwa tinsimu ta ta politiki so i was forced to call it pimisho manele because a ni lava ku ri eh, ni kota ku ri yi kuma airplay ya sabc but all my life performances eh, throughout the country la ni famba kona vo giyani hinkwako a ni ku hi misu mandela i think people of my time uh, who, who, used to come to my show, they've heard me singing it as We Miss You Mandela. Uh, but leya ku We Miss You Manelo a ni endlela ku ri eh, ngoma leyiwani yi kuma airplay because at that time sabc wouldn't play your song if it's associated with politics muyingiseri lexi nga heriki xa hlola se loko documentary leyiwani yo ka yi nga fika makumu na yona yi ta va yi ku hlolela kambe ni nga se fika emakumu ni pfumeleli ni khensa vanhu lava landzelaka ndzi khensa muhumelerisi nkulu wa documentary ku nga yena sesi ruth puledi maphophe loko va ni nyike nkarhi wa ku va ni ku tisela documentary leyiwani miyingiseri eka madyambe ya siku ri namuntlha nakambe ni khensa um mufambisi wa minongonoko eka munghana lonene f m makomba ndlela loko va ndzi tshembile leswaku ndzi ta ku tisela documentary leyiwani nakona u ta tiphina hi yona nakambe ndzi tlhela ndzi khensa um sesi sharon ravele lava mufambisi wa minongonoko eka phalaphala f m tlhela ni khensa nakambe florina sibula lava na vona i mufambisi wa minongonoko eka thobela f m na hinkwavo lava nga hoxa xandla leswaku documentary leyiwani yi humelelela ndzi nga rivali wena muyingiseri hikuva hambi documentary a yi lo saseka ku tlula na mpimo loko wehe u nga yi langutanga eka youtube kumbe u tlhela u yingisele moyeni a swi nga ta vula nchumu se ndzi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla Sweswi nongonoko empfuxelelweni wu ya emahlweni na Themzana Reloaded. Ni ri kona muyingiseri Gimela.